Dyma'r yym trydariad i i agor y cyflwyniad heno. Yym mae e'n yym crynhoi rili yr hyn sydd yn yn hanesyddol wedi cael ei ddweud wrth ddisgyblion, sef ma' angen i chi adolygu a gweud dim byd mwy rili, a bod plentyn pan oedd arfer bod llawlyfr gwaith cartre gyda nhw jyst yn sgwennu adolygu, adolygu, adolygu. Felly yym yy mae'n gwestiwn digon teg ar waelod y tudaliad, ydyn ni wir yn credu bod hwn yn fuddiol i ni jyst weud hyn wrth wrth ddisgyblion un ar bymtheg oed os o'n nhw'n wneud TGAU, dwy ar bymtheg, deunaw oed, heb unrhyw arweiniad ac wrth gwrs beth fydd yn wahanol eleni yw ni nôl gyda arholiadau am y tro cyntaf ers sbel, yn amlwg 'dyn nhw ddim wedi cael profiad falle o wneud modylau llynedd, 'dyn nhw ddim wedi cael profiad o falle wedi wneud tygau, rai ohonyn nhw sydd yn y chweched, felly mae popeth yn newydd iawn. Yn eisiau sicrhau bod ni'n cefnogi nhw er mwyn iddyn nhw fedru um, cyrraedd potensial ond deall beth yw ystyr y gair yma adolygu. Felly, y cyflwyniad ynglyn â wynebu arholiadau. Iawn, a mae yna lot o benderfyniadau, mae eisiau penderfynu pa ddrws yn ni'n mynd drwyddo fe'n aml iawn. Felly, sicrhau bod ni fel ysgol yn eich helpu chi fel teuluoedd i anfon eich plant chi drwy'r drws cywir. Um, mae angen trefn. A wedyn 'ny dyma pam ma'r cyflwyniad yma yr wythnos cyn hanner tymor Chwefror yym er mwyn falle i'ch plant chi gymeryd stoc o'r hyn sydd angen iddyn nhw wneud dros hanner tymor, ffeindio'u holl nodiadau ac yn y blaen, rhoi popeth yn daclus, felly pan maen nhw angen wedyn ni ffeindio pethau, bod nhw ddim yn gwastraffu amser ac yn y blaen. Ond hefyd, mae ma 'na fath beth bellach a rheolau ynglŷn â cas pensil ar gyfer arholiadau. Felly dyma enghraifft fan hyn, mae'n goffa bod yn dryloyw, yn see-through, um, a yn amlwg, os ydyn nhw yn neud tygau, neu maths lefel A, yn, yn amlwg mae angen yr offer pethau fel onglydd, uh, cwmpawd ac yn y blaen, a chyfrifiannell. Mae'n syni fi bob blwyddyn, mae yna wastad ar mamau broed yn ar Facebook rhywun yn noson cyn yr holiad yn prynu cyfrifiannell. Mae'ch plant chi angen arfer gyda'r offer maen nhw'n defnyddio mewn arholiad. Maen nhw angen ymarfer gyda nhw. So da chi, newch yn siŵr bod nhw, bod nhw a'r pethau yma mewn da bryd fel bod nhw'n gallu marfer a'i defnyddio nhw felly. Wedyn ni, um, trefn, Um, I fi, oedd aroliadau wastad yn gyfle i brynu bach o stationery. Um, felly, post-its, um, papur, pens, newch yn siŵr bod pethau gan eich plentyn er mwyn medru um, elwa'n llawn o'r profiad o adolygu. Mae rhoi pethau ar y wal yn ystafell wely yn gallu bod yn fuddiol iawn. Chi'n gweld y quote wall yn y llun yna. Yym dyfyniadau neu ffeithiau yym neu rheolau neu gwahanol bethe, pethe maen nhw angen edrych arnyn nhw bob dydd, a wedyn 'ny chi'n gallu gweld fel... does dim angen prynu'r holl stationery yn y byd, does dim angen prynu WH Smith i gyd, ond yn amlwg ma' cael mynediad at amrywiaeth o bethe fel hyn yn mynd i fod yn handi a wneud bywydau nhw yn haws. Mae hwn yn enghraifft hefyd o lun a dynes i off Facebook, ffrind i fi cwpl o flynyddoedd yn ôl, lle oedd hi phlentyn hynna hi yn wneud arholiadau ac oedd e'n weladwy wedyn yn y gegin i bawb gael gweld pa arholiadau oedd ar y gweill a beth oedd yn digwydd ar ba ddiwrnod. Chi'n gallu gweld y pressure points fan hyn lle oedd yna doi arholiad mewn diwrnod ac yn y blaen a bod oedd pawb yn gwybod wedyn ni. Um, ar ddiwedd yr arholiadau, popeth yn croesi mas fes y diwrnod, cysgu, dathlu a'r diwedd. Felly mae'n rili really bwysig bod chi'n ymwybodol ble mae pressure points eich plentyn. Ni'n cael lot o um, alwadau i'r penaethiad blwyddyn ar hyn o bryd ynglyn â rhieni yn poeni am eu plant. Uh, a mae'n anodd iawn i chi weithiau meddwl, wel, dyw cemeg fi ddim yn gret, neu dyw fy nrama i ddim yn gret, sut ydw i'n mynd i helpu fy mhlentyn, ond um, be sy gyda ni fan hyn wedyn 'ny yw bod chi'n gwybod wedyn 'ny ble mae'r pressure ac yn y blaen gyda'ch plentyn. Felly ie, yeah, so beth ni eisiau yw osgoi sefyllfa lle mae eich plentyn ar rhestr fel hyn a dyn nhw ddim wir yn gwybod sut i fwrw mlaen. A pan ni'n gweud adolygu, mae'n siŵr bod meddwl rai ohonyn nhw'n mynd fel hyn, beth yw adolygu a gobeithio heno fydd modd i ni ateb y cwestiwn hwnnw. Yym yn amlwg ma'r bobl sy'n gyfarwydd â fi, fi'n gwybod ma' 'na rai ohonoch chi'n gwrando sydd yn hen gyfarwydd â fi, ma' Misus Norman Sell yma, mae wedi dysgu Almaeneg i un o'i phlant hi reit drwy'r ysgol, felly Ebbing House, Almaenwr o'r yym bedwaredd ganrif ar bymtheg. Fe ddaeth lan gyda'r forgetting curve yma. a oedd e'n sôn, na os 'y chi'n dysgu rhywbeth yym unwaith a mynd drosto fe, dysgu fe unwaith yym a yn gychwynnol, ar y pwynt rydych chi'n canfod y wybodaeth ac yn darllen y wybodaeth, rydych chi ar y pwynt yna â chant y cant o'r wybodaeth yn eich pen. Ar ôl ugain munud, mae hwn lawr i ryw 58 y cant. A wedyn ar ol awr, chi'n gallu gweld to, mae wedi mynd lawr i 44, a wedyn diwrnod yn ddiweddarach, ni lawr i 33 y cant. Felly, gwir amdani, os yw'ch plentyn chi yn adolygu am y tro cyntaf y diwrnod cyn yr arholiad, dim ond 33 y cant o'r wybodaeth byddan nhw'n cofio diwrnod yn ddiweddarach. Felly, pwysigrwydd adolygu'n gynnar a hefyd gwahanu'r um, adolygu. Nawr, yn amlwg, chymod, falle dwi e ddim yn exact science, chi'n gwybod, mae yna amrywiadau, mae pawb yn unigolion sydd â cof gwell neu gwaeth neu gilydd, Yn amlwg mae'n dibynnu ar wybodaeth flaenorol, cysylltiadau yn y meddwl, um, pwysigrwydd gwahanol bethau. Mae disgyblion yn dueddol o gofio pethau'n well os maen nhw'n credu bod nhw'n bwysig. A wedyn mae'n dibynnu ar sawl gwaith mae rhywbeth wedi cael ei ailadrodd a ydy e wedi cael ei adalu o wybodaeth flaenorol. Felly yn amlwg, ond yn gyffredinol, beth chi angen sylweddoli fel rhieni yw pa mor um, ddramatig, mae'r cwymp yna yn yr faint o wybodaeth mae'ch plentyn yn gallu cadw yn ei meddwl os maen nhw dim ond yn edrych arno fe ac yn, yn adolygu fe dim ond un waith. Felly, os ni'n edrych nawr ar sut yn ni yn um, gorchfygu'r um, yr Ebbing House, yr, yr curve yma, yw os chi'n mynd nôl ato fe, Iawn. Um, wrth i amser fynd, mae codi fe nôl lan yn mynd yn haws. Iawn. So, os ych chi wedyn i wneud y diwrnod yn ddiweddarach, chi dim ond angen mynd â fe nôl lan ychydig, a nôl lan, a nôl lan, a chi'n gallu cael bwlch yn fwy gydag amser, a dwi e ddim yn cymryd yn hir i chi godi'r wybodaeth nôl lan i'r cant y cant na. nawr llynedd, o'n i 'di wneud gwaith gyda blwyddyn um, tair ar ddeg, um, a oedden nhw gyd wedi cael prawf, oedden nhw wedi gwneud yn wych, oedden nhw wedi cofio'r holl reolau gramadeg yma, a wedyn ni, wythnos diwetha, dydd Gwener, um, nes i ofyn iddyn nhw sgwennu'r wybodaeth mas to, ac i bob pwrpas, doedd y rhan fwyaf dosbarth ddim yn gallu cofio reolau. Ond yn eitha diddorol, yym, nes i weithio nhw, reit, dros y penwythnos, fi eisiau chi ail edrych ar y rheolau, a bore di llun fyddai'n gofyn i chi wneud hwn to, achos o'n i'n gweld nhw'n syth bore di llun, o'n i ddim yn gweld nhw to drwy'r penwythnos, a trwy'r wythnos hon um, cyn hanner tymor. A oedd e'n rili really ddiddorol, bore di llun wrth gwrs, pawb wedi cael yn gywir to, a be wedyn nhw oedd gymaint yn haws oedd mynd nôl ato fe a adolygu fe nôl yn ei safon i gymaru gyda'r pwynt lle oedden nhw wedi dysgu fe yn y lle cyntaf, oedden nhw jyst angen pigo fe nôl lan yr am ryw ddeg munud y dydd a wedyn ni oedd y wybodaeth i gyd nôl gyda nhw. Felly mae'r bwlch o amser a bod chi'n speiso fe mas yn rhan bwysig o sut ddylse chi fod yn adolygu er mwyn torri ar draws y gromlin ma yn mynd lawr o ran eich gwybodaeth. Iawn. O ran adolygu, y peth mwyaf effeithiol mae gwyddonwyr wedi cytuno arno fe bellach yw'r hyn yn ni'n galw ym Mroedern yn ad-alw gwybodaeth, sef retrieval practice yn Saesneg. Nawr, sorry, os ydych chi'n edrych ar hwn, mae 'na lot o lyfrau a mae e'n rhywbeth sydd wedi dod yn ffasiwn achos mae pobl wedi gweithio mas o'r diwedd sut ddylse disgyblion adolygu. Felly beth chi angen gwybod fel rhieni yw hyn. Mae'n adolygu gweithredol. Okay, mae angen gweithredu wrth adolygu. Mae'n gorfodi chi i feddwl nôl a chofio. Mae'n anodd ar y dechrau, mynd yn haws gydag amser. A beth sydd angen wrth adalu gwybodaeth yw tynnu'r wybodaeth mas o'ch ymennydd, roi e ar bapur. Nawr, mae llawer o ddisgyblion yn wneud yr hyn sydd ar waelod y sleid, sef eistedd mewn cader gyffyrddus, darllen dros nodiadau, uwch o leio darllen e, ac yn y blaen, paned o de, lyflu, a mae, chi'n modd, mae'n adolygu goddefol, passive. Okay? Just darllen, mae darllen a darllen a darllen yn stwffo fe mewn i'ch pen. A beth sydd angen wrth adolygu, wrth gwrs mae rhaid i chi roi gwybodaeth mewn i'ch pen, ond wrth adalu, be chi angen wneud yw tynnu'r wybodaeth nôl mas o'ch pen. Felly, un ffordd effeithiol hollol syml o hwn yw cael darn gwag o bapur, a gwedwch bod nhw'n wneud tygau, a bod nhw angen adolygu De Affrica, beth ddylsyn nhw wneud wedyn yw cael dan gwag o bapur a wedyn maen nhw angen dysgu nifer o ddyddiadau a ffeithiau, ysgrifennu nhw allan ar darn o bapur. Chi'n gwybod, cronoleg y dyddiadau, sgwennu nhw mas, a wedyn ni cael ei llyfr hanes mas a marcio fe yn erbyn y llyfr. Bydd y broses o orfodi eu hunain i trial cofio'r wybodaeth yna yn golygu bod hwnnw wedi bod yn adalu'r wybodaeth, yn hytrach na bod nhw jyst yn eistedd yna a wedyn ni bod pobl, bod chi jyst yn eistedd yna yn oddefol. Nawr, mae gyda fi neges newydd gyrraedd fan hyn um, yn gweud, mae'r sesiwn wedi stopio i fi methu clywed unrhyw beth ar hyn o bryd. Mrs Norman Sell, wyt ti yn clywed? Os ydw i'n gallu cael neges nhw, Mrs Hanes falle hefyd, um, just fi angen gwybod oes oes problemau technegol fan hyn. Um, Mae yna rhyw ugain eiliad o delay fi'n credu rhwng fi'n siarad a chi'n clywed. Felly os oes rhywun yn gallu sgwennu yn y chat, yn y Q&A, bod pethau'n iawn, neu ddim yn iawn, neu falle bod chi gyd wedi diflannu gobeithio ddim. Um, ond na'i gadw'n fynd nes bod fi'n clywed, um, nes bod fi'n gweld neges yn y chat. Um, Felly, yr adael y gwybodaeth yma, ddysg yn ôl a bod yn oddefol, darllen dros stwff, uwcholeuo pethau, bach o binc fan hyn. Ie, yeah, mae Mrs Norman Sell yn clywed ac yn gweld. Nawr, yn amlwg mae'r person sydd methu clywed a gweld, dyn nhw ddim yn clywed a gweld, ond byddwn ni'n gweud os mae'n digwydd mae eisiau refresh neu mynd allan a dod nôl mewn. Felly, dwi ddim yn gallu helpu rhyw flin achos dyw'r person ddim yn fy nghlywed i. Ond fi yn falch bod Misus Normansell a Synni dal yn clywed ac yn gweld. A gobeithio bod y gweddill ohonoch chi hefyd yn clywed ac yn gweld. Felly, nôl i hwn, darllen dros nodiadau, uwch o leio pethau. Mae hwnna yn Oddefol, mae hyn passive, be sydd angen yw gweithredu a bod chi yn darn gwag o bapur, sgwennu pethau mas, cofio nhw, gwneud rhestri, rhestri o ffeithiau, neu tynnu lluniau diagramau o'ch cof o um, bioleg, wahanol fathau o gelloedd, neu diagramau neu arbrofion yn cemeg, neu beth bynnag ych chi angen adolygu, bydde hwnna wedyn ni yn um, bydde hwnna wir yn adolygu effeithiol. OK, mae pawb arall yn clywed. Meddych chi, diolch yn fawr i'r holl be, bobl sydd wedi anfon negeseuon nôl yn gweud bod nhw dal yn gallu clywed yn iawn. Iawn, felly gyda'r ad-alw mae papur gwag, cofio, gorfodi'ch hunan, a chi'n neud e heddi, a falle dim ond hanner y wybodaeth byddwch chi'n cofio, a chi'n mynd nôl fori i drio ad-dalu'r wybodaeth ynglyn â'r ffeithiau yma, dyddiadau ynglyn â hanes De Affrica, a fori byddwch chi'n cofio mwy, a wedyn falle bod chi'n gadael am ryw ddeuddydd, bod chi'n neud y to, a bod chi'n neud, um, a bod y wybodaeth wedyn ni yn tyfu, a wedyn bob dydd mae'r wybodaeth yn, yn, yn fwy cadarn dych chi, a falle mae'n wythnos na chi'n neud y to, a bod chi wedyn ni'n ad-dalu'r wybodaeth. dros gyfnod o amser. So tynnu'r wybodaeth mas o'ch pen, nid stwffo fe mewn jyst trwy ddarllen yn oddefol. OK, wedyn ni, o'n i'n siarad gyda un o'r athrawon gyne ynglyn â oedd unrhyw berlen nhw eisiau rhannu gyda um, rhieni cyn bod nhw'n mynd adre. A wedyn nhw, wel, nes i fynd i'r thing yn beth i adolygu wrthnos diwethaf, wedyn Mr Alun Evans. A wedodd e, um, un dyfyniad oedd, ynglyn â dweud wrth ddisgyblion, don't lie to yourself. Yn gweud mae rhieni, pan maen nhw'n gweud, how much have you revised, plant yn gweud be bynnag, don't lie to me. Nid wrthych chi, maen nhw'n gweud celwydd, don't lie to yourself. O, fi wedi gwneud hanner awr, really? Pa gweud celwydd wrth dy hunan? A hefyd, chi'n modd, Un peth arall, chimod, os maen nhw'n dod i sesiynau adolygu ar ôl ysgol, maen nhw rili angen eu defnydd da ar sesiynau yna. Does dim pwynt dod i adolygu ar ôl ysgol, staff yn rhoi hamser, chwarae teg, a wedyn maen nhw'n siarad drwy'r sesh a nhw ddim yn gwrando. So, newch yn siŵr bod chi'n fframio hwn Nôl at y plant mewn gwirionedd, peidiwch gweud celwydd wrth eich hunan achos eich hunan i chi'n twyllo fan hyn fel disgyblion, ddim twyllo'ch rhieni, mae'ch rhieni'n gwybod yn iawn beth sy'n digwydd, ond mae hwnna falle yn rhywbeth eitha diddorol yn seicolegol i chi drafod gyda, gyda'ch plant a i unrhyw ddisgyblion sy'n gwrando, fi'n gwybod o'r um, negeseuon, mae yna ddisgyblion hefyd yn gwrando, really, chi'n modd, mae hwn pan fyddwch chi'n edrych nôl ar eich bywyd, um, mae hwn yn gyfnod rili really byr o'ch bywyd chi, sydd ddim yn ei fod yn ddiflastod o adolygu. A mae gyda chi weddill eich bywyd wedyn. Fi'n gwybod ar hyn o bryd mae'n teimlo fel lot o amser a mae'n adeg cyffroes yn eich bywyd, ond wir i chi, mae e'n mynd i fod werth e yn yr hir dymor, a peidiwch gweud celwydd ydych chi'n hyn. Gwnewch eich gorau glas bod chi'n gallu mynd mewn i'r haf yn rili really mwynhau yn gwybod bod chi wedi gwneud eich gorau. Iawn, o ran yr ysgol felly, Yym, mae hwn yn ddiagram weles i rai blynyddoedd yn ôl, yn seiliedig ar waith Kate Jones, hi sydd wedi sgwennu cwpl o lyfrau ar adalu gwybodaeth. Um, so o ran yr ysgol, mae hwn yn, yn, yn um, um, berthynas agos rhwng yr ysgol a chythau fel teuluoedd. A mae'n mae chimod, jigsaw o bethe sydd yn dod at ei gilydd. Ar y top, um, y llwyddiant yw'r llinell top. Pan mae gyda chi ymarfer gwahanedig bod yr um, adolygu'n digwydd dros gyfnod o amser gyda bylchau rhwngddo fe, a bod chi'n adeiladu corff o wybodaeth dros amser, bod chi'n adalu gwybodaeth, nid darllen yn oddefol, meddylfryd positif, y mentality 'na i i weld hwn drwyddo. Mae cefnogaeth o'r ysgol bob amser, cefnogaeth deuluol yn bwysig, ond hefyd presenoldeb, rili bwysig bod disgyblion ddim yn colli gwersi. A mae hwnna'n mynd i allu arwain wedyn at lwyddiant. os oes yna un o'r pethau yna ar goll, mae e'n mynd i olygu gwahanol bethau. Mae presenoldeb yn arwain at ganlyniadau is. Rydyn ni'n gwybod hwn yn ffeithiol um, am chymod, os mae plant lawr i 90 y cant presenoldeb, mae'n rili really yn effeithio ar eu presenoldeb nhw, ar eu canlyniadau nhw, a lawr a lawr. Um, os oes dim cefnogaeth, bydd disgyblion yn poeni, ond mae yna gefnogaeth iddyn nhw, fan hyn mae gyda nhw diwtor dosbarth, mae gyda nhw yym beneth blwyddyn, so ma' gyda ni Misus Loader yn blwyddyn deg, Miss Yap yn mlwyddyn un ar ddeg, mae gyda nhw yym Miss Sand a Mister Alun Evans yn cydweithio'n agos gyda'r chweched. Yym wedyn ma' gyda nhw bobl yn yr uwch dîm, ma' gyda nhw athrawon pwnc, mae'n rili really bwysig bod nhw'n mynd ar ôl y bobl yma os ydyn nhw'n poeni. Wedyn ni os oes meddylfryd ar goll, y tebyg yw bydd disgyblion yn tanberfformio. Os nag yn nhw'n adalu gwybodaeth a maen nhw'n eistedd yna paned y de yn darllen drwy stwff yn ei bach o uwcholeuo fan hyn fan draw, dyw hwnna ddim yn effeithiol, mae yna strategaethau aneffeithiol fanna a defnydd gwael o amser. A hefyd, os ych chi ddim yn gwahanu radolygu dros gyfnod, chi'n mynd i bennu lan gyda panics funud olaf. Felly mae hwnna jyst yn dod o'r cwbl at ei gilydd mewn gwirionedd fyna. Wedyn ni, be dwi eisiau dangos i chi fan hyn yw cyfres o drydariadau a ddes ar eu traws nhw um, yn mis Rhagfyr 2018. Oedd hwnna pre-Covid, fi ddim yn gwybod os ych chi'n cofio'r dyddiau da hynny. Um, Damien Benny, oedd yn ddirprwy am Pen y Rheol yn Abertawe ar y pryd, mae fe bellach yn bennaeth. Dath e fan hyn i wneud diwrnod HMS i ni fel staff ym mis Chwefror 2020, jyst cyn y cyfnod, cyfnod clo cynta. A dyma lle mae fe wedi holi disgybl oedd wedi wneud yn arbennig o dda ym Mhen y Rheol ar gyfer TGAU. Chi'n gallu gweld y canlyniadau fyna, ond gofyn iddi hi pam oedd hi mor llwyddiannus. Oedd e wedi tynnu hi mewn cyfweld â hi a mynd drwy beth oedd hi wedi wneud. A mae'n bwysig iawn, fi'n credu mae'n trydariadau'n rili really effeithiol a dwi'n awyddus iawn i rannu nhw gyda chi heddi. So oedd hon yn neud tygau, oedd wedi dechrau adolygu yn hanner tymor chwefror. Nawr dyna pam ddim pwynt i ni weid hyn wrthych chi yn mis Mai, achos mae'n rhy hwyr. Ond dyna oedd y gwirionedd, oedd hi wedi sortio hun yn allan y mis Mai, y mis Chwefror, yn hanner tymor, wneud yn siŵr y popeth dy hi, edrych ar ei stwff, dechrau adolygu, rhoi trefn ar bethau. Yn amlwg, dyn ni ddim yn gofyn i ddisgyblion gloi hunain yn y tŷ na adolygu wythnos nesaf, achos mae nhw angen brec hefyd. Mae wedi bod yn hanner tymor rili really hir ers Nadolig, a ni fel staff angen brec, mae disgyblion angen brec. Ond falle, bod angen dechrau ystyried beth sydd angen wneud, falle rhoi trefn ar stwff, nodiadau yn ei lle. Ond mae'n gweud fan hyn, number of hours, oedd e'n llai ar y dechrau ac oedd e'n cynnyddu wrth iddi hi fynd yn agosach i'r aroliadau. Peidiwch meddwl bod ni'n gofyn i chi gloi'ch plant lan wythnos nesaf, nid dyna beth yw'r neges. So erbyn mis cyn yr arholiadau, so mae hwn yn mynd â ni i ganol Ebrill ar gyfer plant TGAU ac AS, bach yn hwyrach ar gyfer plant blwyddyn tair ar ddeg. Um, mis cyn yr arholiadau, oedd hi'n gwneud rhyw ddwy dair awr ar ôl ysgol a hyd at chwech awr ar y penwythnos. Ac yn gynnar, so, y, yr adolygu cychwynnol yma, adeiladu ei gwybodaeth gefndir, nid gwneud cwestiynau arholiad. So, pure adolygu fan hyn, dysgu'r cynnwys i gyd a mynd trwyddo fe a dalu'r wybodaeth ac yn y blaen. Wedyn ni, yn bwysig iawn, mae disgyblion weithiau yn, yn creu cynllun adolygu a maen nhw'n hala Yym, faint cyf yym cyfartal o amser ar bob pwnc, does dim angen wneud hwn, dibynnu ar pryd oedd hi wedi gorffen y cwrs, faint o adolygu oedd hi wedi gwneud mewn gwersi, a hefyd mynd ar ôl i gwendidau. Does dim byd mwy o hwyl nag adolygu pethau chi'n gwybod yn rili really dda. Um, mae'n cymeryd mwy o gyts i fynd ar ôl y peth yna chi angen wir gwell a pethau sydd yn wendid i chi, a mae hwnna yn llawer mwy, mwy anghysurus fel adolygu. Oedd hi'n hyblyg gyda'i hamserlen, oedd hi'n newid e, os oedd rhywbeth falle yn cael ei adolygu mewn gwers, falle bydde hi yn addasu fe i wneud rhywbeth gwahanol, neu oedd hi'n dyblu'r amser wneud e yn yr ysgol a gytre er mwyn hoelio rhywbeth yn llwyr. Wedyn 'ny, yn hytrach na adolygu pwnc fel hanes, a wedyn 'ny Saesneg, bydde hi'n torri fe lawr i uh, agweddau. Chi'n modd, so gwedwch nawr yn hanes, bydde hi dim ond yn adolygu uh, De Africa, falle byddech chi'n gallu mynd i wedyn ni adolygu un gerdd Gymraeg, wedyn just adolygu celloedd yn bioleg, wedyn hafaliadau cydamserol, yn hytrach na gweud rwy'n mynd i'r awr o maths. Just torri fe lawr, i gyd-rannu mewn gwirionedd o o bethe penodol o fewn pwnc. Um, a chi'n gwybod wedyn, cerdd Gymraeg heddiw, cerdd wahanol fori ac yn y blaen. Adolygu, chi'n modd, um, of mice and men, wel, maen nhw wedi gwneud yr arholiad ar hwnna, dwi'n credu'n barod, ond chi'n modd jyst torri pethau lawr. peth nesaf yw, oedd hi gant y cant yn glir ar y pynciau oedd rhaid iddi hi wneud. Mae eisiau chi sicrhau bod eich plant chi'n gwybod yn union beth sydd yn mynd i fod ar y papur arholiad. Mae yna addasiadau wedi bod gyda Cybac oherwydd Covid. Mae yna rai pethau wedi cael eu tynnu mas. Er enghraifft, yn Almaeneg, mae yna bimp pwnc, fel topic, allan o 18 sydd wedi cael eu tynnu mas o'r arholiad llafar ac mas o'r arholiad ysgrifennu. Ond maen nhw dal yn bodoli yn yr arholiad darllen a gwrando. Felly, mae disgyblion angen bod yn hollol glir bod nhw ddim yn adolygu'r peth anghywir ar gyfer yr arholiad cywir. Mae eisiau nhw fod yn hollol arbennu pethau ar ôl Covid. Oedd hi'n edrych ar y rhestrau adolygu gan yr adrannau a oedd hi wedyn yn gweithio mas ble oedd ei chryfderau a'i gwendidau hi a yn gweithio ar rhain. Wedyn ni o ran um, strategaethau adolygu, oedd hi hefyd yn defnyddio Quizlet sydd yn gyfrif ar-lein sydd gan lot o ddisgyblion ers blwyddyn saith. Oedd hi'n creu fflachgardiau um, ar-lein ei hunan, defnyddio fflachgardiau bobl eraill. Hefyd mae yna lot o adrannau fan hyn wedi creu Quizlet gan bobl eraill. Oedd un, wedyn ni'n defnyddio hwnna ac yn wneud cwiz i hunan a brain dumping on a chosen topic. Wel, y brain dumping ma yw papur gwag a sgwennu popeth lawr rydych chi'n cofio am bwnc. Ok, dyw e ddim yn derm neis iawn, ond dyna yw dyna yw cyfeiriad fan hyn. Wedyn druan a'i mam, oedd hi'n gofyn i'w mam enwebu pwnc, a wedyn oedd hi'n retrieve, so adalw'r holl wybodaeth a dweud popeth oedd hi'n gallu cofio. A oedd hwnna'n golygu wedyn i bod yn llai o sgwennu, o bod hi'n gallu falle wneud pethau'n gynt drwy ddweud wrth ei mam. Oedd hi wedyn yn ei amseru ei hunan, a mae hwn yn rili really bwysig, achos mae disgyblion yn meddwl weithiau, mae gyda nhw drwy'r dydd, ond yn amlwg mae pen draw i arholiad, um, a wedyn ni, chi'n modd, maen nhw wastad yn mynd i fod am bwysau amser i sgwennu mewn arholiad, felly sgwennu mewn deg munud, popeth maen nhw'n cofio am ryw agwedd benodol, neu wneud rhyw diagramau mewn hyn a hyn o amser, um, a meddwl am hwn o ran yr amseru, achos yn aml iawn mae disgyblion yn dod allan o'r holiad yn gweud, oedd e'n ffain ond fi ddim wedi gorffen. Ac yn aml iawn, mae'r ddim wedi gorffen yn golygu mae'r cwestiynau gyda'r marciau mawr yn aml iawn ar ddiwedd y papur. Felly, maen nhw angen bod yn ymwybodol amser, does dim yr holl amser yn y byd wastad gyda nhw fan hyn. Wedyn ni, Damien Benny yn gweud retrieval practice was Caitlin's main method of revising, few. Um, felly mae hwn, mae adael o gwybodaeth retrieval practice yn rhywbeth mae Damien Benny wedi bod yn mynd mlaen amdano fes blynyddoedd. Mae'n athro gwyddoniaeth. Mae gyda fe lot o ddiddordeb mewn y gwyddo'r uh, wybyddol, um, cognitive science, Felly, ffyw iddo fe, ie, a dal o gwybodaeth oedd i ffrif ddull hi o adolygu. A wedyn ni'n gweud, oedd wedi dewis Quizlet achos mae'n gymaint yn haws, a ni'n gwybod fel ysgol, mae Quizlet yn rhywbeth sydd yn wirioneddol ardderchog a mae e am ddim. Wedyn ni, oedd hi'n dechrau, drwy um, adolygu'n gyffredinol, a wedyn ni'n symud tuag at papurau arholiad yn hwyrach a wneud ymarfer arholiad llawn llawer yn hwyrach ar ôl iddi adeiladu'r wybodaeth roedd hi angen. Wedyn ni oedd hi'n gwylio GCSE pods, dyn nhw'n meddwl bod ddim yn rhywbeth ni'n gyfaru iddyn nhw fel ysgol, um, just lot ohoni ddim, falle ddim yn cyfateb i'r spec um, ni'n mynd i fod yn wneud fan hyn. A wedyn 'ny yym yr peth olaf mae e'n dweud yw chimod yn amlwg ma'r grotten 'ma 'di neud yn arbennig o dda ond so much of talent is hard work in disguise. Felly yn amlwg bydde pawb yn gweud o ie ma' hi 'di neud yn dda achos hyn llall ag arall ond mae'n amlwg ma' hi wedi gweithio yn arbennig o galed dros gyfnod o amser er mwyn iddi wedyn 'ny fod o fewn rheolaeth i'w hadolygu a bod ti'n gallu wneud hwnna fesul uh, tipyn. Na, mae enghreifftiau fan hyn o um, fel amserlenni adolygu, o fi wneud fel countdown i'r arholiad llafar cwpl mlynedd yn ôl gyda fy nosbarth tygau. Mae'r fath o beth um, chi'n gallu wneud fyna a torri pethau lawr. Um, oedd hwn i gyd, mae hwn yn adolygu Almeinig, ond pethau penodol bob dydd um, a just adolygu fel cwpl o agweddau cyn yr arholiad llafar. Yym wedyn 'ny... Na ma' hwn 'di mynd. Reit yym o'n i jyst yn mynd i sôn am y blog yym dwi... chi 'di cael yym e- yy chi 'di cael tecst heddiw gyda'r linc y blog gyda'r lincs. Beth dwi'n mynd i wneud nawr yw rwy'n mynd i ychwanegu pethe at yr blog yna yy blog arholiadau ac adolygu. Wna i roi lincs yym Cybac a gwahanol bethe, a gobeithio bydd 'na recordiad o hyn, o byddai'n gallu rhoi hwnna i gyd mewn yn yr un lle. So byddai'n ar ryw bwynt yn ail gyhoeddi'r blog gyda'r wybodaeth ychwanegol ynddo fe, yn ogystal â'r ffaith bydd 'na flog go iawn yn mynd allan erbyn diwedd yr wythnos um, pan fyddai wedi sgwennu fe. Ond bydd lot o stwff heno wedyn ni yn gallu ymddangos yn y blog. Um, reit, mae cwpl o ddyddiadau pwysig a mae rhain i gyd yn mynd i fynd yn y blog. So, o ran blwyddyn 11 ac AS fi'n credu, um, diwrnod olaf y gwersi yw'r trydydd ar ddeg o fai, oherwydd mae'r arholiad tygau ac AS cyntaf ar ddill llun yn unfyd ar bymtheg o fai. Yym so ma' ma'r ma' TGAU ac AS wastad yn dechrau... wel yn y blynyddoedd diwethaf maen nhw'n dechrau yr un pryd a wedyn ni ma' lefel A yn dechrau bach yn hwyrach ar gyfer chwech dau disgyblion sydd ym mlwyddyn tair ar ddeg. Yym yr arholiad TGAU olaf ar yr amserlen yw'r ail ar hugain o Fehefin. A wedyn ma'r lefel A olaf, so ma' AS yn gorffen cyn lefel A, a'r lefel A olaf wedyn yw'r pedwerydd ar hugain o Fehefin. Fi'n gwybod ma' rai pobl isie bwco gwylie ac yn y blaen. Yym mae'r links ar wefan CBAC gyda'r amserlenni, ma' nhw fel double dutch, ma' nhw gyd mewn lliwiau gwahanol a bethe, so ma' raid i chi fod yn rili ofalus yn gweithio mas pa aroliadau fydd gan eich plentyn. Yym ma' nhw gyd fan'na ar ar wefan yy CBAC. Fe fydd eich plentyn yn cael printout gan CBAC, ond mae hwnna'n mynd i ymddangos yn rili really hwyr yn y dydd fel arfer cwpl wythnosau cyn yr arholiadau. Ond i chi gael rhyw fath o syniad, dyna yw'r pethau pwysig. Nawr, os oes gyda chi blentyn ym mlwyddyn deg, um, mae bach yn wahanol. So, os oes gyda chi blentyn ym mlwyddyn tair ar ddeg, rydych chi'n gwybod pa lefelau a maen nhw'n wneud, a maen nhw angen gorffen eu gwaith bac cyn y Pasg. Blwyddyn deuddeg, yr un peth, chi'n gwybod beth maen nhw'n wneud. Tygau, chi'n gwybod beth yw'r opsiynau. Ym mlwyddyn deg, mae gyda nhw aroliadau mewn rhai pynciau a ddim pynciau eraill. Felly, o be dwi wedi ffeindio mas, dyma'r aroliadau blwyddyn deg, mae'n arholiad add gref, I bawb, hanes os yw nhw 'di dewis e, Cymraeg llên os yw nhw'n set 1, 2 a 3, Saesneg llên os yw nhw'n set 1, 2 na 3, achos dyw'r setiau o dan set 3 ddim yn neud llên, Adeiladwaith os yw nhw'n dewis hwnna fel opsiwn, a wedyn 'ny mae 'na arholiadau gwyddoniaeth i bawb. Felly naill ai bydd gyda nhw arholiadau Bioleg, Cemeg a Ffiseg, ar ba bynnag haen maen nhw'n wneud reina, p'un e bod nhw'n wneud triphlyg neu dwbl, a wedyn ni, os maen nhw'n mewn setiau is, fe fydd yna arholiad gwyddoniaeth gymhwysol gyda nhw ym mlwyddyn deg. Felly dyna yw blwyddyn deg, yn amlwg ar gyfer y lleill mae'n arholiad ym mhopeth os ych chi ym mlwyddyn 11, 12 a thair ar ddeg. Neu, na i roi'r rhestr yma eto yn y blog, mae hwnna'n rhywbeth fydd yn mynd allan fyna. Felly, Mae gen i nifer o bethau. Nes i ofyn i staff prynhawn ma os yna unrhyw gyhoeddiadau nhw eisiau rhannu gyda chi, a fe ges i lwyth o bethau. Felly, na i drio redeg trwyddyn nhw'n gloi, o'n i'n mynd i roi nhw yn y cyflwyniad, ond mae yna gymaint ohonyn nhw. Felly, blwyddyn tair ar ddeg, mae yna noson cyllid myfyrwyr, yr wythnos gyntaf nôl ar ôl hanner tymor, mae ar y nos Fercher, am bump o'r gloch, sef yr ail o Fawrth fydd hwnna. Mae hwnna ynglyn â i chi gael gwybodaeth ynglyn â cyllid ar gyfer eich plentyn pan fydden nhw'n cyrraedd y brifysgol. Mae Philip Lines o Gyllid Myfyrwyr Cymru, y top dog yn ôl Miss Land, yn mynd i fod yn cyflwyno hwnna. Os yw'ch plentyn ym mlwyddyn un ar ddeg a tair ar ddeg, y deadline bac yw Pasg. Rwy'n yn gwybod mae'r rhai disgyblion ym mlwyddyn tair ar ddeg wedi gorffen eu gwaith bac um, erbyn hyn. Maen nhw wedi bod yn gweithio'n rili really galed. Cymraeg, um, o oh, ie, yeah. os ydy'ch plentyn chi'n set 5 a 6

A wedyn 'ny yym blwyddyn un ar ddeg set un, dau, tri a phedwar ag arholiad iaith yn Cymraeg iaith yn yr haf. Wedyn 'ny Cymraeg hefyd, canlyniadau barddoniaeth blwyddyn un ar ddeg yr arholiad wnaethon nhw wneud yym ym mis Ionawr, mae canlyniadau ar Mawrth y degfed a bydd unrhyw un sydd ddim yn llwyddo yn gallu ailsefyll yn yr haf. Hefyd mae canlyniadau yym yym Saesneg yym llên ar yr un diwrnod a hefyd mae canlyniadau bac ar yr un diwrnod. Mae hwnna'n ddiwrnod canlyniadau. Mawrth y degfed, uh, diwrnod canlyniadau unrhyw beth nath fynd mewn, naill ai Nadolig neu yn Ionawr. Um, wedyn ni, mae yna goeddiadau fan hyn yn byti llafar, yym gyda'r arholwr allanol, mae y degfed yn yr adran Gymraeg, does dim ail sefyll, mae'r arholwr allanol yn dod o Cybac, mae rhaid i bawb fod yn yr ysgol. Hanes, mae'n adolygu ar ôl ysgol, um, a'r gwahanol agweddau, na i roi hwn i gyd yn y blog, a wedyn i adran Saesneg, Mae yna ffug arholiad Saesneg Iaith Uned 3 yn ystod gwersi Saesneg ar ôl hanner tymor, blwyddyn un ar ddeg yw hwn i gyd, disgyblion wedi cael neges yn ystod y gwersi. Yn yr adran Saesneg hefyd, mae sefyllfa lle mae Misus Tirion Barrett Jones, mae Tirion, fel chi siŵr o fod yn gwybod erbyn hyn, yn disgwyl babi, um, a'r rheolau presennol yw bod dim modd i fenywod fod yn yr ysgol yn ystod eu trydydd trimester. Felly mae hwnna wedi dechrau dydd Llun, sy'n golygu materion yn gorfod dysgu o adref. So mae hi'n mynd i fod yn dysgu byw o adref i um, flwyddyn deg un ar ddeg deuddeg a thair ar ddeg. So jyst bod chi'n deall y sefyllfa hwnna oherwydd rheolau yy iechyd a diogelwch ysgolion yym oherwydd Covid. Yym ar gyfer blwyddyn deg set un, mae Misus Barrett Jones yn dysgu nhw, ond mae Miss Morris, sef pennaeth yr adran Saesneg, yn mynd i fod yn dysgu hanner i gwersi nhw, deg set un, yn syth ar ôl hanner tymor. So fydden nhw'n cael hanner y gwersi gyda Misus Barrett Jones o adre, sydd ddim yn hawdd, a bydd Miss Morris yn y dosbarth gyda nhw ar ôl hanner tymor yn dysgu nhw'n fyw. Um, Mae lot o ddyddiadau cae gan ddisgyblion yn fuan, so mae'n rili really bwysig bod angen dilyn rheina os gwelwch yn dda, achos yn amlwg ar ôl i'r gwaith gael ei gwblhau, maen nhw gyd yn gorfod cael eu marcio, safoni, anfon bant i cybac ac yn y blaen, mae broses yna. yn, yn broses gymhleth. Um, wedyn ni, neges deiryddiaeth, mae'n adolygu ar, ysgol, ar ôl ysgol ar ddi llun. Um, bydd hwnna hefyd yn mynd yn y blog. A hefyd dwi'n mynd i roi yn y blog, mae yna wefannau a links fan hyn gan Miss Yap ar ran blwyddyn deg ac um, un ar ddeg, ond hefyd yn berthnasol i deuddeg a tair ar ddeg, links fan hyn ynglyn â delio gyda straen, aroliadau, um, exam stress, anxiety ac yn y blaen. Mae yna links fan hyn i wahanol wefannau yn mynd i gael ei basio ymlaen i chi um, yn y blog pan fyddai wedi rhoi'r holl links i gyd yn yr un lle a cyhoeddi hwnna i chi. Felly, dyna'r cwbl sydd gen i i ddweud wrthych chi heno. So dwi'n mynd nawr i'r sgrin arall nawr i weld os oes yna unrhyw gwestiynau. Um, Pryd mae aroliadau blwyddyn deg yn dechrau yn yr haf? Mae aroliadau nhw yn dechrau ar, yr, ar ddiwrnod cyntaf yr aroliadau tygau, sef ar y dydd llun yna. Mae yna ma arholiad addysg grefyddol gyda nhw ar ddydd llun yr unfed ar bymtheg o fai. ar y diwrnod cyntaf. Bydd blwyddyn deg yn parhau yn yr ysgol yn amlwg ac yn mynychu gwersi, achos yn amlwg mae lot o bynciau dim aroliadau. A wedyn ni, blwyddyn deg, mae gen nhw hanes yr un wythnos, wedyn yr wythnos wedyn mae gen nhw Saesneg llên, a wedyn ni mae popeth arall yn digwydd ar ôl y silgwyn. So bydden nhw wythnos off, i adolygu ac i fyny Steddfod yr Urdd, a wedyn 'ny bydd Cymraeg, Llên, Adeiladwaith, Gwyddoniaeth Gymhwysol, Biol, Chem a Ffys, bydd hwnna i gyd yn digwydd ar ôl y Sulgwyn. Okay. So mae'r mae dyddiadau yna i gyd gen i ar gyfer blwyddyn deg, fe allai roi reina i gyd yn y blog. fi'n credu bydd hwnna siwr o fod yn helpu. Um, bydd diwrnod ola gwersi blwyddyn tair ar ddeg yn mynd um, mor hwyr a phosibl. Yn amlwg rydyn ni wedi colli gymaint o amser gyda disgyblion uh, dros y blynyddoedd uh, diwetha, felly fi'n credu mae gwersi blwyddyn tair ar ddeg fel arfer yn mynd yr holl ffordd at wyliau'r silgwyn. Yym, achos ni'n ymwybodol faint o wersi mae blwyddyn, mae'r chweched wedi colli dros y ddwy flynedd diwetha. So mae'n mae, mae hanfodol bod disgyblion yn y gwersi mor hir â phosibl. Oce. Okay. Um, unrhyw beth arall? Dwi'n mynd i aros fan hyn am ychydig. Um, does gen i ddim byd arall i ddweud um, am nawr. Felly,